Felly, mewn terminoleg golffio de, Meilir, so ti'n galw hwn yn threesome, bys it? Wel, rhywbeth fel yma, siwr de. Yn, uh, o'n i'n teimlo reit wael yn cyrraedd fyny, so bod fi'n mynd i dorri ar draws o'r cymdeithasu chi de. Achos, o, ti'n yr math yna o beth fysa merch fo'n heddig sa chdi wedi bod yn neud yn y 20au, dyna pam fysa chi yn chwarae golf, ti'n i drio ffeindio gŵr o'r un statws gymdeithasol chi. Dwi wir? Ha!
Ond o ddifri 'wan 'de, mae gen ti gysylltiadau teuluol efo'r clwb yma, yn does? Oes wir, yym, Lewis James, yn hen daid i, oedd yr yy professional cyntaf yma, yr clwb professional t'mo', yn ystod yr yy, wel, tri bedwar degawd cynta yr ugeinfed ganrif. Ac yym, lawr yn y bwthyn fanna, wrth y tŷ cynta, bwthyn bach fanna, nath o yy, fagu yn nhaid i a'i bump brawd. So, 'na s- faint, saith, na, wyth oedden nhw'n byw yn y tŷ fanna, yym, yn ystod y dauddegau. Ond yng Nghymru 'wan, pa fath o bobl fydda yn yn chwarae golff? Yym, wel, yn wreiddiol, camp i'r bonedd oedd golff yng Nghymru. 'Sa chdi'n edrych ar rhai o'r cyrsiau cynta' i gael ei agor yng Nghymru, 'sa chdi'n mynd nôl i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yym, cwrs fel Barren Hill yn Sir Fôn, er enghraifft, cwrs preifat oedd hwnna, t'mo', ar diroedd yy y plasty yy Barren Hill, a jyst cwrs preifat ar gyfer defnydd yy Sir Robert William Buckley a'i deulu. Ond erbyn yr Oes Edward a'r 20au, mae golff yn datblygu i fod yn fwy o chwiw dosbarth canol yng Nghymru i ddeud y gwir. Achos dan ni'n gweld y criwiau yma o ddynion dosbarth canol, yr arweinwyr cymdeithasol dosbarth canol os lici di, bancwyr, cynghorwyr, cyfreithwyr, athrawon ac yn y blaen, doctoriaid, maen nhw yn gweld chwarae golff fel cyfle i arddangos i statws uh, cymdeithasol uwch nhw lle ag i wella i hynna'n. A be am ferched?
Oedden nhw'n cael chwarae? Wel eto, oedd merched bonheddig yn chwarae erioed bron o bod. Achos um, ar droad yr ugeinfed ganrif, mae y clybiau golff a'r clybiau tennis mewn ffordd yn rhyw gymryd drosodd o'r hen helfeidd a falle ac o'r, uh, mae'r clwb haws yn cymryd drosodd o'r uh, hen ddawnsfeidd yr uh, helfa, slici di. Um, ac oedd, wel, chwarae golff mewn ffordd yn debyg iawn yy i'r syniad o fynd am dro rownd gerddi'r plasty efo ffrindia jyst mynd am dro hamddenol 'lly. Ac o'dd o yn le saff wrth gwrs hefyd i ferched ga'l dod i gymdeithasu, boed hynny ar y cwrs neu fel rhan o'r tea committee fyse gynnyn nhw yn yy trefnu gweithgaredda ar gyfer ella'r merchaid hŷn yn y clybhaws. Ond o'dd y y y pobol ddosbarth gweithiol Oedden nhw mond yn medru chwarae ar ddydd Sul, swn i'n dychmygu? Wel, doedd hynna ddim yn rhywbeth oeddach chdi'n mynd i wneud de, yn enwedig yy yr yy degawdau cynta' yr ugeinfed ganrif yng ngogledd Cymru, t'mo' efo yy anghydffurfiaeth mor gry'. Oedd y capeli yn yy amlwg yn edrych lawr eu trwyn ac yn deud 'dim cyfle o gwbwl i neb wneud dim byd ar ddydd Sul, dim ond mynd i'r capel'. Yym a ma' hynny'n amlwg yy os o'n ni'n edrych ar yy gofnodion cynnar Clwb Dolgellau er enghraifft, yy un o'r rheolau cynta' oedd gin y clwb oedd 'dim chwarae ar ddydd Sul', A mwy na hynny, dim cymdeithasu yn y Pafiliwn ar ddydd Sul, ac yn wreiddiol hefyd, dim chwarae ar ddydd Gwener y Groglith. Wel, yym, be ydi'r draddodiad? Ydi merched yn canu'n gynta? Ie, well ti gael. Swn i'n meddwl. O, ie. Na ni ta. Dwi'm isio mynd gynta, eniwe, cofi'n ei ffwl yn un. Cyma di hwnna. O, o iawn i fi'n ei ffwl yn un. Ai sefyll lliw hanner milltir ffordd ma?
Ie, yna ffordd ma fi, dwi'n meddwl.